Helo! A croeso i gwers saith dde o Drammes Dde Galles. Yym, Marian dw i, a heddiw, dydd Gwener, dydd Gwener heddiw, yy y nawfed o Hydref, dwy fil ag ugian. Y nawfed o Hydref. dwy fil ag ugian. Croeso! Yym, cwestiwn i fi, brew amdan 'wn, cwestiwn i fi. Yym, yy, brew amdan be' sy 'di o'm mad i ers dwi man 'yn. Wnest ti ga'l mate bore 'ma? Do. Nesh i ga'l mate bore 'ma. Cwestiwn eto Bara las dos. Como sería la pregunta ahora? Naethoch chi gael mate bore 'ma? Naethoch chi gael mate bore 'ma? Do. Naethon ni gael mate bore 'ma. Da iawn. Oce, heddiw, 'dyn ni'n mynd i edrych ar

Nath o redeg. Nath o redeg. Nath o gael gwin coch. Ie, nath o gael gwin coch. O, nath o yfed gwin coch. Dynion. Ie? Eto, chi.

Nath o gael gwin coch. Da iawn. Oce, so nath o. Gwn eisiau, es i weld, pero nath hi. Oce? Nath hi. Nath hi. 'Na chi. Nath hi. Nath hi. Por ejemplo. Nath hi chwara pêl-droed. Nath hi wylio Netflix. Nath hi feicio. Nath hi fynd am dro. Oce? Eto, chi. Nath hi fynd am dro. Nath hi feicio. Nath hi wylio Netflix. Nath hi chwara pêl-droed. Da iawn. So bara el, nath o, en el pasado, bara ella, nath hi, en el pasado. Oce? Nath o, nath hi, i treiglad meddal, mutación suave. Oce, rŵan, 'dych chi'n mynd i wrando, a, na, 'dach chi'n mynd i wylio, hefyd, yym, Morwen, Morwen yn siarad. Sobre qué hizo? Oce? Dyma Morwen. Gwyliwch a gwrandwch. Helo, Morwen dwi. Dwi'n dod o Gymru. Dwi'n lecio darllen a sgwennu a gweithio yn yr ardd. Ond ddoe, nes i weithio yn y tŷ, nes i dacluso'r gegin, nes i goginio a nes i fynd am dro yn y pnawn. Bore yma, nes i weithio yn yr ardd. A wedyn, nes i fynd i caffi efo fy ffrind. Nes i gael cacan lemon a coffi du. Mae hi'n braf pnawn yma. Felly dwi ddim eisiau gweithio yn y tŷ. Dwi eisiau mynd allan i'r ardd eto. Hwyl! Dyn ni rŵan yn mynd i wrando a gwylio eto, ond 'dyn ni'n mynd i stopio. Oce? 'Dyn ni'n mynd i stopio.

Helo, Morwen dwi. Dwi'n dod o Gymru. Dwi'n lecio darllen a sgwennu a gweithio yn yr ardd. Ond ddoe, nes i weithio yn y tŷ. Oce, so nesh i weithio yn y tŷ. Nath hi weithio yn y tŷ. Nesh i dacluso'r gegin. Nesh i dacluso'r gegin. Nath hi dacluso'r gegin. Da iawn. Nesh i goginio. Nath hi goginio. Da iawn, nath hi goginio. A nesh i fynd am dro yn y pnawn. Nath hi fynd am dro. Da iawn. Bore 'ma nesh i weithio yn yr ardd. Nesh i weithio yn yr ardd. Nath hi weithio yn yr ardd. Da iawn. A wedyn nesh i fynd i caffi efo fy ffrind. Nesh i fynd i'r caffi efo ffrind. Nath hi fynd i'r caffi efo ffrind. Da iawn. Nesh i gael cacan lemon a coffi du. Hmm. Nath hi gael cacen lemon a coffi du. Da iawn. Diolch yn fawr, diolch Morwen. Hm, dwi eisiau cacen lemon a coffi du rŵan hefyd. Hm. 'Dych chi'n hoffi cacen lemon? Ydw. 'Dych chi'n hoffi coffi du? Coffi du, coffi dim llefrith, ti'n leisio, ie? Coffi du. 'Dych chi'n hoffi coffi du? Ydw. Da iawn. Diolch yn fawr, a tan yfory. Hwyl! Hwyl!